ס'איז דא צוויי שאלות, צוויי זאכן וואס באדערט מיך, און איך גלייב אז ס'באדערט אסאך אנדערע מענטשן אויכעט. צוויי שאלות בעצם, צוויי יסודות'דיגע שאלות, וואס בעצם, די ערשטע שאלה איז, וואס איז מיין תפקיד אויף די וועלט? וואס דארף איך טון? אין וואס זאל ער מיך אריינלייגן? צווייטע שאלה איז, איז די אידן גלייבן דאך אז פרנסה קומט פון די אייבישטער, און אלע עניינים פון די וועלט, בפרט פון א איד, איז בהשגחה פרטית, אבער א מענטש דארף טון השתדלות, ס'דא א מענטש דארף טון עפעס, איז דא זאכן וואס איז די תפקיד פון א מענטש צו טון, די שאלה איז ווי וואס דארף איך טון, וואס איז מיין תפקיד, וואס איז אונזער השתדלות, ווי סאך השתדלות דארף מען טון, סאו די צוויי שאלות בעצם איז א, די תשובה אויף דעם איז א לאנגע תשובה, און דאס גייען מיר נישט ענטפערן יעצט די די שאלה. אבער אויב גייט רעדן א נקודה א נקודה וועגן די שאלה אין אונזער פרשה פרשת שמות שטייט ויעבידי מצרים את בני ישראל בפרך וימרר את חייהם וואס מיינט עבודת פרך? און וואס מיינט מ'פארביטערט די לעבן? לעבן איז בעצם א זיסע זאך. לעבן איז א רחניות'דיגע זאך. ווי אזוי קען מצרים ביטער מאכן א לעבן פון א איד? און וואס מיינט עבודת פרך? סאו, אונז טרעפן נאכאמאל אין תורה וואס שטייט, ביי עבד עברי שטייט להסיר דער בוי בפרך, מען טאר נישט ארבעטן מיט א עבד עברי עבודת פרך, וואס מיינט עבודת פרך? זאגט דער רמב ם, עבודה שאין לה תועלת ואין לה קצבה, א עבודה וואס האט נישט קיין תועלת, וואס ער טוט גארנישט אויף, אזוי ווי זאגן פאר א קנעכט, טו זאכן וואס בעצם איך דארף עס נישט האבן, דאס איז עבודת פרך, אדער עבודה שאין לו קצבה, זאגסט אים טו דאס און דאס ביז איך גיי צוריק קומען, ווען גייסטו צוריק קומען ער ווייסט נישט, האט נישט קיין אור, האט נישט קיין סוף, האט נישט קיין עק, האט נישט קיין קצבה, ער ווייסט נישט ווען ס'גייט זיך ענדיגן, דאס איז עבודת פרך. סאו אין די לעבן פון א מענטש, אזוי ווי מיר האבן פריער גערעדט וועגן חובת השתדלות פון א מענטש, איז וויאזוי ווייס איך וואס איז די חובת השתדלות? די עבודה פון א מענטש דארף זיין עבודה שיש לה תועלת ויש לה קצבה. אויב ס'האט נישט קיין תועלת און ס'האט נישט קיין קצבה איז דאס עבודת פרך, איז דאס נישט קיין השתדלות. אז א מענטש, אונז ווייסן אז א מענטש דארף טון יגיע כפיך כשכל, יגיע כפיך מיינט ארבעטן מיט די כוחות חיצוניים פון די מענטש, ולא יגיע ראשך, די יגיע זאל נישט זיין אין די קאפ, אין די כוחות פנימיים, דאס הייסט א מענטש דארף טון וואס ער דארף טון מתוך חובת השתדלות, וואס דאס האט א תועלת און עס האט א קצבה, אבער אויב ער לייגט אריין אין דעם זיינע כוחות פנימיים, זיינע דאגות אדער תחבילות, און ער טראכט א גאנצע צייט, אפילו ווען ער גייט דאווענען, אפילו ווען ער גייט לערנען, אדער ווען ער גייט אהיים נאכן ארבעט, טראכט ער א גאנצע צייט וויאזוי קען איך פארדינען נאך געלט, און ווי קען איך מאכן נאך זאכן, און ווי קען איך טון דאס און יענץ, דאס האט נישט קיין תועלת און עס האט נישט קיין קצבה, ווייל אין די צייטן וואס אנדערע מענטשן קומען שוין אהיים פון די ארבעט, ער איז נאך ביזי טראכטן און דאנגענען, דו דארפסט נישט ארבעטן אזוי סאך, עס איז נישט דיין תפקיד. יעדע זאך אין די וועלט האט א קצבה, האט א עק, אונזער וועלט איז א עולם מוגבל, ווי נעמט זיך אזא זאך אז. א זאך האט נישט קיין תועלת, האט נישט קיין קצבה, עס נעמט זיך מצד די נשמה, די נשמה פון א איד האט נישט קיין תועלת און האט נישט קיין קצבה, וואס מיינט עס? ס'מיינט אז די נשמה איז דבוק אין די אייבישטער און ער זוכט צו דינען די אייבישטער און צו טון רצון השם אן א תועלת, אן טראכטן וואס גיי איך האבן פון דאס, וואס גייט מיין נפש הבהמית האבן פון דאס. דאס וואס די נשמה זוכט נאר צו טון רצון השם, דאס וואס ער זוכט, און ער האט נישט קיין קצבה, ס'נישטא קיין זאך וואס גייט אים פארהאלטן, צוריקהאלטן, פון צו טון רצון השם, אפילו ביז מסירת נפש. די פראבלעם איז אז א מענטש ווייסט נישט וואס איז זיין תפקיד אין אויף די וועלט. עס ווערט אנגערופן נשמת הטהור, פארבלאנדזשענע נשמות, ער בלאנדזשעט. סאו אנשטאט צו נוצן די כוחות פון אין לא תועלת ואין לו קצבה אין עבודת השם, ווערט וימרר את חייהם, מען פארביטערט די לעבן, מען נוצט עס אויס אין גשמיות. סאו פון דעם ווערט א צומישעניש אז מען ווייסט נישט ווי אסאך השתדלות דארף איך טון, און ס'ווערט א עבודה שאין לה תועלת ואין לה קצה, און איך ווייס נישט וואס מיין תפקיד אויף די וועלט איז, ווייל ער נוצט די כוחות פון אין לה תועלת ואין לה קצה נוצט ער עס אויף גשמיות אנשטאט אויף רוחניות. דאס מיינט ווי אבי די מצרים לבני ישראל בפרך איז נישט נאר געווען אמאל, ס'איז היינט אויכעט, וימררו את חייהם, עס פארביטערט די לעבן. וויאזוי גייט מען ארויס פון מצרים? אז מען לייגט אריין די כוחות פון אין לתועלת ואין לקצבה אין עבודת השם, מיט דעם גייט מען ארויס פון מצרים, מיט דעם נעמט מען ארויס די העכערע פנימית'דיגע כוחות, נעמט מען עס ארויס פון גלות מצרים, מען טוט אין גשמיות טוט מען נאר וואס ס'האט א תועלת, וויפיל איך דארף טון, און נאר. וואס האט א קיצער, וואס האט א ענג, וואס האט א, איז א דבר ומוגבל, און אזוי הערט מען אויף די ואמרר את חייהם, מאכט זיס דאס לעבן.